Il-lejla t-tajba u nilqagħkom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lum, is-Summit fuq l-Immigrazzjoni. Jew aħjar, Mister Slash Miss min jaf jitkellem l-aktar World. The huge pressure Member States are facing, saving Schengen is a Race against time. Le le, vera tidher mgħaġġel. Nifsek maqtugħ qed tiġri għat-tellieqa. Jekk ma tafx x'inhu s-summit fuq l-immigrazzjoni, mela jew inti alien illi ġejt minn fuq il-pjaneta Mars fejn m'ilux sabu l-ilma jew saqalu li m'hemmx ilma jew inkella xrobt xarba kbira lejliet l-ewwel tas-sena li għadda, iġġandart u għadek bil-hangover. U jekk inti għadek bil-hangover jew inti għaljen, ħa ntik update malajr malajr ta' x'ġara u x'ma ġarax. Mis-summit ma solvejna xejn, il-Gvern għamlilna monument biex ifakkarna li ġejna għoqda u marilna d-dawl eżatt malli bdejna. Dak ir-ritratt ittieħed fil-mument waqt is-summit fejn f'dik il-kamra kien hemm elfejn ġurnalist jippruvaw jirrapportaw l-akbar avveniment tal-Ewropa mingħajr dawl u mingħajr internet. U dil-ħaġa qisha tiġrilna ħafna f'Malta, meta jkollna avveniment kbir u d-dinja kollha qed tħares lejna, imurilna d-dawl. U jekk ma jmurx id-dawl, tiġri xi ħaġa oħra, bħal pereżempju, ma taħdimx l-ATM. Imma biex inkunu għedna kollox, mis-summit vera nistgħu nsolvu l-problema fuq l-immigrazzjoni, kif prova jispjega Martin Schulz aktar kmieni dil-ġimgħa fil-Parlament.
This country's history and its success shows us so clearly that when we raise our heads up from over the handlebars of the refugee debate we are living. Wuu, waqfu dik ix-xott hemmhekk. F'dik ix-xott hemm mill-inqas tliet min-nies reqdin u tliet min-nies oħra jilgħabu bil-mobile u dak huwa wara biss tliet minuti li beda d-diskors. Ok, anke jekk is-Summit tal-Immigrazzjoni għadu ma solviex il-problema tal-immigrazzjoni avolja issa kulħadd telaq l-hemm, għall-inqas dil-ġimgħa solva l-problema tat-traffiku. U din irrid nagħtihielu lill-Gvern, ma nafx x'għamiltu, ma nafx kif irnexxielkom, imma please ibqgħu għamluha, araw kif iġġibu s-Summit 'l hawn hekk kull ġimgħa, għax dil-ġimgħa għaddejt riħ minn kullimkien jien. Però l-aktar ħaġa tal-mistija li ġrat dil-ġimgħa la kienet il-fatt li kien hemm min raqad waqt l-akbar diskors li qed jipprova jsolvi l-akbar problema tal-Ewropa u lanqas li marilna d-dawl eżatt malli bdejna. L-aktar ħaġa tal-mistija kienet li tgħaqqabna Kastilja u ġibniha passatur. Rapporti fil-gazzetti qed jgħidu li biex għamilna dak id-dawl il-ġdid ma' Kastilja u biex lestejnieh għal dan is-summit, kellna intgħaqqbu ma' Kastilja toqob kbar daqs blalen tat-table tennis. Jekk jgħaddu l-ISIS minn quddiem Kastilja bħalissa jgħidu, diġa' damdmuha boys, m'għandniex għalfejn intu aktar tiri. Ok, jien m'iniex qed inwaħħal fil-MEPA, imma tafu li teżisti l-MEPA, hux hekk? Biex jiena insammar musmar mal-faċċata tad-dar tiegħi irrid permess tal-MEPA. U m'iniex qed nesaġera u m'iniex qed niċċajta, aħna fittixna fuq din u sibna l-application li għandek bżonn biex twaħħal musmar mal-faċċata. Jekk ma nimlix din u jekk ma jtuniex il-permess, ma nistax intaqqa' b'musmar mal-faċċata tad-dar tiegħi. Dil-ġimgħa wkoll fil-gazzetti staqsew is-CEO tal-MEPA għalfejn u x'ġara u għalfejn ħadd ma pprova dan il-permess. U s-CEO tal-MEPA kull ma seta' jgħid kien This is unacceptable. Ok, kieku hawn Adele bħalissa tgħidlek Hello! U żgur li unacceptable. Ħa nagħmlu ħaġa ċara, meta aħna l-ġurnalisti nistaqsu mistoqsija fuq waħda mill-akbar binjiet u waħda mill-aktar binjiet importanti tal-pajjiż, inkunu qed nistennew risposta ftit aħjar minn sentenza li ssibha fil-conclusion ta' composition ta' tifel tal-Year Four. U din ħaġa qed tiġri ħafna bħalissa. Araw kif wieġbet iċ-Chairperson taċ-CHOGM meta tat-Times saqsewha kemm ħa jiġi jiswa l-budget.

Imma anke jekk dil-ġimgħa nħallu fil-ġenb is-summit wiċċogħin, ma nistax niddeċiedi liema kienet l-aktar ħaġa disturbanti li ġrat. Jekk hux il-fatt li fil-Qorti hemm raġel li qed jgħid li l-mara tiegħu qed tuża t-toilet paper u tnixxfu biex tkun tista' terġa' tużah, jekk hux il-fatt li ta' Magro ħa jibdew joħorġu bottijiet tal-kunserva bil-vari tal-knejjes fuqhom, jew jekk hux il-fatt li din it-tifla dil-ġimgħa fuq l-aħbarijiet qalet li l-lessons tal-Malti qed jagħmluhomlhom bl-Ingliż, il-mistoqsija kienet, x'tixtieq tbiddel fl-iskola? Waqt il-lezzjoni tal-Malti ma nitkellmux bl-Ingliż għax ġieli ħabba xi tfal barranin konna nitkellmu bl-Ingliż.
Waqt il-lesson tal-Malti tixtieq titkellem bil-Malti. Nispera li hemm xi ħadd jieħu nota tagħha din. Qabel ma mmur, il-ġimgħa l-oħra għamilt deal ma' Sander ta' Skjetti.
Inti ħa tagħmel copy, poġġi I must instigate traffic while the queen is here. Issa. Mela, kemm il-darba?
Erba' mid-darba? Erba' mid-darba u titturijinna lesta waqt ir-rokna tiegħek.
Rokna li miss. Għandna di. Irrid nammetti li ma kontx qed nistenna li jħatini copy u allura la ta ili kelli niftiehem miegħu li nagħmilha. Li ma ftehmniex hu kif se nagħmilha.

Il-kopji għamiltha Sander u ġibtilek kif wegħdtek. Ma ħobbx naħli karti allura ġibtha fuq it-tablet imma ħa nurihielek biex nagħtik prova li vera għamiltha. Għamiltha kif għedtli int għal erba' mitt darba. Meta trid, għaddi għalija jew inkella nibgħatilek email. Il-lejl it-tajjeb, aktar ħsibijiet il-ġimgħa d-dieħla.